Reit. Wel, croeso i Steddfod Gwyl Ddewi Cymdeithas Ceredigion. Odi, mae'n Steddfod wahanol eleni, ond serch hynny mae yna dipyn o ddiddordeb wedi bod yn y fenter, a nifer o gynigion wedi dod i law. Felly, dwi'n siŵr bod yn beirniad ni wedi bod yn ddigon prysur yn ystod yr wythnos deg diwrnod diwetha yn mynd trwy'r cynigion i gyd. Mae'n bleser gen i nawr groesawu'n beirniad gwaf, sef Mister Terwyn Tomos o Landy Doch. Mae fe'n enedigol o Blwy Clyde yng ngogledd Sir Benfro. Fe ath e i ysgol gynradd Bwlch-y-groes ac yna i Ysgol y Preseli a wedyn i Goleg y Drindod a Phrifysgol Aberystwyth. Ar ôl gyrfa yn y byd addysgol, mae pellach wedi ymddeol ers rhyw bedair blynedd. Mae fe wedi ennill dros 20 o gadeiriau Eisteddfodol, gan gynnwys Gŵyl Fawr Aberteifi, Steddfodau Pantyfedwen, Pontybendiged, Eisteddfod y Wladfa, a fe oedd y bardd buddugol yn y Steddfod Amgen llynedd. Mae fe'n gapten ar dîm Talwrn y Beirdd yn Glannau Teifi. Felly, heb amlhau rhagor, dw i am drosglwyddo'r awenau i Terwy.
Yn iawn. Er bod fi'n yn gweld chi, diolch am y, am y cymeradwyaeth. Chwarae teg i chi, oedd dim tamiad o eisiau fe. Gai yn y lle cynta, ddiolch i uh, Gymdeithas Ceredigion am fod yn ddigon dewr i fentro i ofyn i fi ferniadu uh, cystadleuaeth yma. Rhaid i fi wei, dwi wedi cael modd i fyw yn mynd trwy, uh, trwy bethau. Oedd na dair ar ddeg o gystadlaethau i gyd, felly allwch chi ddychmygu bod ni wedi lloi ni nan yn yn stafell lle yn fan hyn am lot o oriau cyn fan ati ferniadu. Reit, dwi ddim yn mynd i wastraffu uh, a'ch amser chi yn siarad mwy, ond fe af i at y gystadleuaeth gyntaf dwi am ei berniadu, sef cystadleuaeth rhif 7 y drydargerdd. Nawr, mae chwech o bobl wedi cystadlu ar y trydargerdd. Mae trydargerdd yn rhywbeth cymharol newydd, yn dyw e. Ceri Wyn sydd wedi dod creu y teitl trydargerdd ar gyfer talwrn y bbc. Does dim ffurf arbennig iddi, yr unig rheol yw bod rhaid iddi fod yn llai na 100 neu lan hyd at 140 o nodau pan y'ch chi'n teipo fe mas ar y cyfrifiadur, a mae'r nodau yn cynnwys yr atal nodi a'r bylchau rhwng y geiriau. Yym, brod bod yn gryno yw e, ond mae pethau fel englyn a limrig, mae'r rheina i gyd yn ffito mewn. And uh, dyna un cystadleuaeth dwi wedi gorfod torri mas yn syth o'r gystadleuaeth achos doedd i um, uh, darn, darn i o'r tri ymgais gyda'i a oedd pob un ohonyn nhw yn yn rhan bron o bod yn ddoi gant o nodau mewn gwirionedd, er oedd stwff diddorol da. Dwi am darllen un o'i penillion ni, ond mae fe'n rhy hir. Pan ddaeth banne, pan ddaeth i'r banne, foot and mouth, fe ddoi'r tyrfaodd lan o'r south. A nawr yn nyddiau'r Covid blin, fe heidiant yma dros y ffin. Ymwelydd, cadw draw, gwboi, bydd croeso wedi'r cyfnod cloi. Dyna beth oedd ei neges. Neges dda. A fe glywn ni lot, llai eich sicrhau chi am y Covid a'r cyfnod clo yn ystod y prynhawn yma. Gair o gyngor i ymwelydd oedd e, a rhybudd i ymwelwyr gadw draw oedd gyda penwyni, lato macchiato, os mai dyna ffordd chi'n weud e, a morwyn y llyn. Ond oedd y neges falle ddim wedi cael ei rhoi at ei gilydd quite digon twt a dealladwy. Uh, wedyn yna ddoi gais, un gan Pwdin Reis a syni fyw oedd y llall, a do'n i ddim mewn gwirionedd yn gallu gwneud lot o synwyr mas o'r rheini. Ond wedyn, yn ddifur iawn, ces i gyfarwyddyd gan gystadleuodd yr enw Glaw ap Cwmwl. Doedd e ddim yn siŵr iawn beth oedd rheole, um, rheole'r trydargerdd chwaith. A ges i'r cyfarwyddyd wrtho fe, os oedd angen rhywbeth byrrach am dorri, dorri dwy o'i linellau fe mas. A, a dyna beth dwi 'di gorfod gwneud, achos o'n nhw yn rhy hir. A dyma beth oedd ar ôl gydag e wedyn, i gyfarwyddi de. Hogie? Sgen i'm ddim hagis. Biti llwyr, mond bwyta llys. Ond coctel bwndel bendith, bri a braint, yw bara brith. Cywydd bach pedair llinell yn yn annog ni i fita bara brith, hybu bara brith er mwyn denu ymwelwyr i Gymru, yn hytrach na mentro lan i'r Alban i gael hagis. Difyr, difyr iawn. Ond y drdarged ma gan Brodor sy'n mynd â hi, mae'r neges yn glir, Mae hi'n gryno ac mae'r cyngor i'r ymwelydd yn ddigon amlwg. Dewch i'n siope bach a phrynu hen ddigon. A dewch i'n caffis a bwytwch mas yn gyson. Ond cofiwch chi'r arwyddion i fynd yn ôl lawr y lôn. Felly, brodor sy'n cael y wobr gynta am y drydargerdd.
Ydy brodor yma? Ydw, Ffion Morgan.
Wel, da iawn, Ffion. Llongyfarchiadau i ti. Llongyfarchiadau. Reit, dyna'r gystadleuaeth gyntaf wedi mynd. Ewn ni mlaen at y gan ysgafn nesaf. Saith ymgais wedi dod i law, a rheini'n ymrywio lot o ran y cynnwys a'r cyflwyno. Hyd yn oed mewn can ysgafn, Mae'r ra- ma, lle mae'r rheolau chi'n weddol llac. Mae gofi i chi i gael, uh, er bod pen rhydu da chi, mae angen rhyw fath o fydr a patrwm a godle cywir o hyd yn y se. Uh, a'n anffodus i Tom Tom a Gwen, uh, roedden nhw bach ar goll o ran cynnwys y cerddi ac o ran mydr a godl hefyd. Rocketman oedd yr un nesa, ddath o ymlaen ni, a oedd e'n mentro i'r gofod, ar goll oedd y teitl, cofiwch, mentro i'r gofod yn ei roced. Ond uh, oedd i linellau fe er mor ddifur oedd y daith, uh, oedd i linellau fe ddim cwaith digon rheoledd falle o ran rhythm, a oedd e'n eitha doniol mewn ambell i fan, mae rhaid dweud. Digon clyfar hefyd oedd y ymgais Pengwely. Yy, nath e greu geirie i'w canu ar yr alaw ar hyd nos. Yy, ond dau bennill yn unig oedd e, a falle bod 'na ddim cweit digon o gig yn fan'na i, i, i, i, i wneud y gan yn gyflawn. Wedyn ces i ddwy gan digon da gan Arwyn a Garth, a'r ddoe wedi llunio caneuon ysgan, Eitha digri a mesure a'r odl yn rhedeg yn esmwyth iawn iawn. Roedd stori Arwyn yn sôn am Dei druan yn colli'r lecsiwn o un bleidlais, a hynny achos bod e wedi colli i docyn pleidleisio fe'i hunan. Dyna pam nad ydi colli'r pleidlais. A wedyn taith fws ddychrynllyd oedd gyda Garth, a'r gyrrwr yn mynd ar gyfeiliorn yn llwyr, Dirgel daeth, ddwedodd yr awdur y dage, a neb yn gwybod ble yn y byd o'n nhw er mai dimon i'r pentre nesa o'n nhw fod fynd. Ond wedyn dwi'n credu mae'r gerdd nesa yma gan uh, un yn ffug enw Jonem, Jonem, uh, hon yw'r gerdd uh, mwyaf naturiol sy'n rhedeg mwyaf esmwyth a sawl cic, sawl punch bach ynddi wrth bod yn mynd yn ei flaen. Yn ddigon naturiol yn, yn y cyfnod hwn, mae'n sôn am y pandemig a'r feirws. Ond be sy'n ysgafn, meddech chi, am y pandemig a'r feirws? Wel, jyst gwrandwch ar y peder llinell yma, mas o'r gerdd. Roedd y Zoom a'i gymhlethdod yn fy ngwneud i yn flin. Dim siâp ar feistroli rhinweddau'r machine. A phan geisiais archebu rhyw nwyddau o Tesco, fe gefais lond basged nad o'n wedi ordro. A dwi'm yn gwybod, a chi wedi cael y profiad na, mae ar y dechrau oedd Zoom yn achosi pen tost i lot ohono ni. A dwi wedi clywed am ambell un hefyd wedi gwneud archeb hir mewn i Tesco a dim ond un eitem yn cyrraedd achos oedd e ddim wedi cwblhau'r archeb yn iawn. Yy mae mwy o bethe yn y gerdd gan Jone, mae'r hud yn ddi math yn linelle, un cic a punchline ar ôl y llall. A'r cyfan yn arwen i'r bardd i gyhoeddi ar ddiwedd i gan e i fod e ar goll mewn byd pandemigol. Na chi air, pandemigol. Felly, rhowch y wobr gynta i Jonem. Allwch chi ddangos pwy Helo, John Mary Edwards, Aberhonddu.

A phedair o'n nhw yn, yn, yn, yn rai da. Pob un ohonyn nhw yn, yn, yn cyrraedd safon uchel iawn. Um, roi ei air bach cloi am, am y peder ohonyn nhw. Menai oedd yr un cynta, a baled yn sôn am ail agor Pont Britannia yn rhannol yn 1972 ac yn llawn wedyn yn 1980. A o'r darlleniad cynta, a fe nath hon yn haro i fel, fel baled go iawn. Oedd e'n fwy na jyst cyfres o benillion yn adrodd stori, ond oedd geirie a oedd yn amlwg yn eire a greuwyd ar gyfer i canu, ac yr a hynny yn null yr hen faledwyr ac roedd na gutgan gref i gael na i bobl gallu'r emuno miwn a cael hwyl a sbri, allen i ddychmygu hon yn cael ei chanu mewn ffeirie uh, ledled Cymru pan fel, fel o'n nhw arfer gwneud yn teithio o gwmpas y lle. Um, han, oedd, oedd yr hanes y bont i gyd na, y tân, sut distriwiwyd y bont, a'r gwaith adeiladu dros gyfnod. A hawdd fan ni'n gweud, gallu dychmygu yn cael ei chanu, baled dda iawn. Menna Lili oedd y nesa a hanes trychineb y Si Empress. Pum mlynedd ar ugen yn ôl i'r cyfnod ma, ath Sian Press, drychineb fawr a ddal olew a llygredd ar hyd arfordir des i Benfro a Sir Gâr. Lot o sôn di bod ar y newyddion yn weddol ddiweddar am hwn. Gerdd wedi cael ei rhoi at ei gilydd yn dda ac yn adeiladu'n raddol tuag at y pennill clo oedd yn swno lot mwy gyfreithiol. Mesur yn gyson, ieithe dda, dim llithriad o gwbl ynddi. Wedyn, ydym yn ôl i'r gogledd tra mae Bryn Dinas, a hanes adeiladu ac agor gorsaf niwclear yr Wyddfa ar Ynys Môn sydd yma. Mae Mewn llawer ffordd mae'n bennig y mesur, mae'n debyg yn ei hadeiladwaith i Valed y Sea Empress. Penillion eto wedi adeiladu'n dda wrth adrodd y stori, gyda sôn am diffyg ffynonellau egni, doedd hi ddim yn stori un ochrog, o'ch chi'n clywed am y gwrthwynebiad a'r pobl o blaid, beth oedd y problemau, pam oedd hi hangen ni. A hanes y gwaith yno wedyn, tan i'r lle orffocau rhai blynyddoedd yn ôl bellach. A mae'r gân yn cloi gyda'r posibilrwydd y bydd Wyldfa 2 yn dod rhyw ben. Cân grefftus, To, mewn iaith da. Dyw cân yr un ola, Capten, ddim cyn hired â'r lleill, a mae wedi mynd i faes, faes cwbl wahanol, os nad tymed bach yn annisgwyl. A beth 'yn ni'n cael fan hyn yw hanes sefydlu Papur Bro y Gambo yn 1982. Uh, neu genedigaeth y gambo, fel mae awdur yn ei ddweud e. A mae'r gan ma'n dweud mwy na just adrodd stori, mae'n edrych ar bapur bro fel, a dwi'n dyfynnu, cynheuaf mewn geiriau o weithredoedd bro. Ac mae geiriau'r cynheuaf yn britho'r gerdd drwyddi draw gyda chyfeiriad at Stacane, Efre, Pladiro, Tywysenne, Sopenne ac ati, geirfa cefen gwlad a geirfa ardal y Gambo yn arbennig wrth gwrs, a mae'r cyfan wedi ddwyn at ei gilydd yn yn gelfydd iawn, ac mae'r pennill clo yn amlwg i ganmoliaeth, ac yn rhoi barn na does dim byd o'i le a'r baled yn rhoi barn, mae'r rhan fwyaf o nhw'n gwneud hynny. Dyma chi y pennill ola. Dros echel tafode, dan wichian y glonc, i helmu chwedloniaeth i'w dyrnu yn rhonc. Ar grawn lan i'r storws heb bentwr yr is, cyn bragu a macsi ar aelwyd pob llys. Dyna chi naws o'r gerdd i chi. Cerdd dda iawn oedd hi hefyd, a felly dw i yn rhoi y wobr gyntaf mewn cystadleuaeth dda iawn i Capten.
John Meirion Jones, Bryn Dewi, Llangrannog.
Ac un o sylfaenwyr y gambôn, ti fe, John? Ie.

Reit, difyr tu hwnt. Er does dim lot o ymdrech wedi mynd mewn iddo fe, mae rhaid i fi weud. Brawddegau byr, mwy neu lai yr un peth bob dydd am wythnos. A dyma gyd oedd ym mhob dyrnod bron. Dihines ganol y bore. Codes amser cino. Ymolches. Meddyliais. Gofidiais. Es nôl i'r gwely a cysgais. A fydd pethau'n well fory? A dyna beth ges i am saith diwrnod. A dyna chi ddyddiadur oedd yn crisialu siwt oedd e'n teimlo am y cyfnod clo. Difyr tu hwnt, a clyfar iawn, nes i fwynhau hwnna. Adlewyrchu'r diflastod i'r dim. Um, Gwch chi bod beth, dwi'n credu galle hwnna o'i olygu fe rhywfaint bach, neu darn da o fyrddoniaeth, yn bydde fe, dyddiadu'r cyfnod clo, bydde fe'n dda iawn. Wedyn mae dyddiadur ynysig gyda ni. hefyd yn adlewyrchu'r cyfnod clo yn dda. Mae ni'n gweld, mae'r awdur ma'n pryderu, mae'n ni'n cael gweld beth sy'n codi ofon arni neu arno, a'r hyn sy'n ei gwylltio hi. A mae e hefyd yn sôn am ambell i ddigwyddiad, ddigwyddiad ac yn trio disgrifio i ymdrechion i ymdopi da'r sefyllfa. A mae'n ymgais dda iawn y gwed y gwir i adlewyrchu holl deimlad y cyfnod diflas hwn a'r cyfan wedi cyflwyno mewn iaith lân a chywir iawn. Ond wedyn mae cogydd gyda ni yn y gystadleuaeth sydd wedi cymryd y peth un cam bach yn bellach. Um, mae cogydd wedi'n sôn yn uniongyrchol ac yn nodi digwyddiadau a theimladau sy'n wneud â'r cyfnod clo, ond mae hefyd yn hel atgofion am ddigwyddiadau o gyfnod hapusach trwy edrych mewn cyfres o albwm lluniau. Mynd trwy albym lluniau, dim byd arall i wneud yn ystod y cyfnod clo, ac mae'n edrych ar yr albwm lluniau ac yn hel atgofion. Er enghraifft, mae'n sôn am ymweliad â hufen a Prâg, ac yn cofio am yr hyn a welodd ac a brofodd yn y man eni. Fi'n hoffi'r amrywiaeth sydd yn y dyddiadur 'ma. Mae'r cyd-bwysedd yn dda rhwng atgofion ddoe a theimlade a gofidie'r cyfnod 'ma, a'r cyfan 'to mewn iaith lân sy'n ein denu ni i ddarllen ymlân.

Ie, nawr. Ie, 'na chi.
Ych chi wedi bod yn cystadlu tipyn mewn Steddfodau o'r blaen? Fi wedi gweld yr enw'n troi lan o bryd i'w gilydd. Mae fe'n troi lan. Ydy, da iawn.
Llongyfarchiadau i chi. Da iawn, nes i fwynhau hwnna yn fawr. Reit te, ewn ni mlaen at yr englyn ysgaf nesa, Bola Haelo. Neu os ych chi'n dod o'r gogledd, Tor Haelo, ond Bola Haelo roi as i mewn. Uh, saith ymgais uh, amrywiol. A dim un mewn gwirionedd yn codi i'r uchel fannau uh, gyda unrhyw englyn cofiadwy, ond a dod ddim pob un yn gywir chwaith, ond uh, eitha difyr ers hynny. Uh, oedd Peredur wedi wneud ymgais uh, da iawn i fod yn ddoniol, ond gan bod dim cynghanedd o gwbl yn agos at, at yr englyn, uh, do'n i ddim yn gallu ei ystyried e ar gyfer y gystadleuaeth yma. Um, wedyn, mae da ni um, ymgeisydd o'r enw Gardd Eden, a erbyn heddi, dwi ddim yn credu bod e'n wleidyddol gywir i ni drafod cyrff menywod yn y ffordd mae Gardd Eden wedi wneud, felly dwi ddim yn mynd i ystyried e'n bellach na 'na chwaith. Fe bron, byddai yn i bron ag sicr o gael ei gyhuddo o fod yn Peeping Tom taswn i'n cyhoeddi ynglŷn â e, dwi'n credu. Ni oedd wedi cael englyn gwesty California yn, wel, oedd e bach yn niwlog o ran ystyr, a oedd e bach yn amhersain, er bod sŵn eitha doniol da ge i ambell linell fel Och y bolo chebeli. Ond dwi ddim yn deall chwaith beth yn union mae fe'n trio ddweud, yndyfe. Wedyn, mae mynd mas yn yr haul a mwynhau gyda glasied neu boteled o win yn rhoi tipyn o bleser i rai, yn dyw e? Wel, dyma farn yr un sy'n dwyn y ffug enw Chardonnay ta beth. A'i photel ar ei ffatio yn borcen fe barciodd i Thorso. Yn y gwres Sbrenhines bro yw'n Fenws ar y fino. Yw'n Fenws ar y fino. Mwynhau yn yr haul heb, heb ddim byd amdani a, a dim byd o'n potel o win i fod yn gwmni. Ond uh, yr un sy'n dod i'r brig O na, mae un arall dwi wedi miso mas fan asl. Um, cydymdeimla dw i'n teimlo at o'r hyn mae dioddefwr, y ffug enw i dioddefwr yn ei gyflio yn ei englyn e. Right? Grondwch ar hwn, dri am bach y ge. Rôl diosg, daeth y llosgi, a gofid a gefais ers hynny, a mawr anghysur i mi, yw pubis wedi pobi. A, a fi ddim i drafod ymhellach, na na, alright? Ond uh, cydymdeimlo gyda'r pwr dab. Ond yr un sy'n dod i'r brig i fi tro hwn yw'r un o eiddo balihau. Mae e siŵr o fod yn fewn profiad sawl un ohono ni i weld pobl yn bolahoile, bolahoilo, falle byddai'n well iddyn nhw aros yn y gysgodion. A dyma beth sydd ganddo i ddweud wrth wylio rhywun yn bola hoelo. Yn ei socs! Nid llun secsi a welwn o'i wylie yn Bali. Ar y gwin, mewn mancini, nid un del yw Nigel ni. Dwi ddim yn gwybod pwy yw Nigel, cyn bod neb yn gofyn, alright, sa fi ddim syniad i gael pwy yw Nigel. Ta beth, Bali High yw yr awdur a fe sy'n cael y wobr, neu hi. Ia, Sorry. Llywelyn a Dryfach, Lendre. Diolch, Tarwyn. Llongyfarchiadau ni, ia. O'n ni o'n ddim yn disgwyl hwnna. Iawn te, dwi'n mynd ymlaen at y cystadleuaeth yr englyn. Um, mae lot mwy o ymgeiswyr uh, gyda fi'n fan hyn, felly allai ddim manylu ar waith pob un o bell ffordd. Ond dwi wedi paratoi, paratoi um, Yym, beirniadaeth sydd yn cynnwys rhywfaint o sylwadau am bron pob un o'r ymgeiswyr. So, os ych chi moyn copi o feirniadaeth ysgrifenedig, maen nhw gyda Carol ar eich cyfer chi, os chi moyn. 17 o ymgeiswyr wedi ala englyn mewn teitl englyn unrhyw greadur. Uh, 17 fel wedes i. Uh, a mae yna 1, 2, 3, 4 ohonyn nhw mewn rhyw ffordd wedi torri'r mesur naill ai drwy gamgynganeddu neu uh, torri'r mesur mewn rhyw ffordd. Austen, Christopher Robin, Tiddles a Swyn Cwn yw'r pedwar hynny. Mae'r gweddill yn cwmpo i dri categori. Yr annealladwy yw'r categori gyntaf, Y rhai uniongyrchol yw'r rhai yw'r ail gategori, a'r rhai wedyn sydd wedi ymdrechu i gael ychydig bach mwy mas o'r testun, falle. A rhaid i fi ddweud, mae dim ond un englyn sy'n dod i'r categori annealladwy, sef englyn i'r Pili Pala gan y Falwen. Dwi wedi cael lot o sbort yn chwarae gyda geiriau, ond roedd cynnwys neu neges yr englyn ddim yn glir. Yn gwbl dywyll i fi, fi'n ymddiheuro i Y Falwen os bo fi'n neud cam ag e neu hi, ond 'na ddim yn dod i fi. Wedyn ma' 'na bump o englynion yn cwmpo miwn i'r categori uniongyrchol. Beth dw i'n feddwl wrth y categori uniongyrchol, ma' nhw 'di sgwennu englyn digon cyffrous ar y cyfan, ond i anifeiliaid penodol a jyst disgrifiad. Does dim un ym, ymdrech i, i, i rhoi mwy na hynny. Um, a rhai sydd yn y categori yma yw sinist, Synthitral, Salmo, Banc Siôn Cwilt, Star a Brown, un yw hwnna, Star a Brown, a Pero. Mae doi fardd wedi dod â'r ffug enw Pero mewn yma. Dim ond disgrifio'r anifail neu nodweddion yr anifail am wneud, a dyma un neu ddoi i chi gael clywed blas ohoni. Maen nhw'n englynion digon cymeradwy. Dyma englyn un o'r Peros, i'w gie, yn y bwlch, saif hwn, a'i bwyll, hwn fy nghi, Hwn fy ngwas mor ddidwyll. Mae'n ddihareb ei grebwyll heb atal na thâl na thwyll. A dyma englyn y pero arall. Un annwyl ddaw yn heini yn gyson a'i gysur a'i gwmni. Gwas ffyddlon, ffrind i'th lonni, hynny gei am oes gan gi. Yn uh, yn dda iawn. Ac un arall i'r sgwarno gan Banc Siôn Cwilt. Byw ar wain, un gyfrin bro, yn ei gwal ar gwair i'w chi ddylywio. Yn wydn chwim rhag y cadno, a thrwy reddf mudo yn ei thro. Bob un yn enlynion da iawn ohonyn nhw. Mae yna un englyn wedyn o'r eiddo Mwlsyn sy'n syrthio rhwng dwy stôl. Mae e'n cynnig rhyw ychydig bach mwy na jyst darlun o'r Mil, ond ar yr un pryd, dyw e ddim yn trio cyfleu rhyw neges fawr chwaith. Ond mae fe'n ddifyr. Ceisiodd 'y nhad i berswadio ei dyni wrth dennyn ei lusgo, a'i gyllell ei ddi-geillio, ond e o'i fan, nid ai e fo. Ynglŷn ysgafn, wrth gwrs. Wedyn, mae yna bedwar englyn ar ôl. Mae priodas Lân wedi ceisio portreadu perthynas dou gymar wrth ysgrifennu am y gath, ond dwi ddim yn siŵr a odi e wedi llwyddo i wneud hynny yn gyfan gwbl. Mae Trechad Treisied wedyn wedi portreadu sut mae bywyd yn gweithredu yn gyson. Mae rhywun yn hela neu yn brau trwy'r amser mewn byd natur, falle yn y byd go iawn hefyd. Um, a mae'n ddarlun falle sy'n bach yn ddiflas, o digon diflas o bywyd yn enwedig os ych chi'n llygoden fel y gwelwch chi. Fel y gwalch ar fwyalchen, a'r eryr ar iar, wrth i'r heulwen wanhau mae'r dylluan wen yn llygadu llygoden. Reit. Unrhyw greadur, wedes i, mae yna un, dau, tri, pedwar, pump, chwech o greaduriaid yn yr englyn bach yna. Da iawn, mwy nag ateb y galw. Pan weles i teitl wedyn englyn uh, Brenig, a bu rhaid i fi droi at eiriadur i ddeall un gair. Palliant oedd y gair, oedd e'n air dierth i fi, a chael mae ystyr e yn, sy'n, mae'n perthyn i'r gair pallu, ond i ystyr e yw methiant, dadfeiliad neu dirywiad. Palliant y Grigieir mae e 'di galw ei ynglŷn, felly y Grigieir yn methu. Mae'n cyfeirio at y tristwch o weld diflaniad yr adar hynny ym Mro Hiraethog. Dagrau alaeth Hiraethog, a grynant wrth gronni yn y fawnog. Ânt yn ddi-drai i glau'r glog i amwysedd y mwsog. Englyn derbyniol iawn, dwi'n credu, mae hwnna'n yn, yn, yn hyfryd. A falle bydde fe wedi ennill, oni bai bod un arall yn y gystadleuaeth. Nawr, y creadur yn yr englyn nesaf yma, a Yw Covid 19 y feirws i hunan, y corona feirws i hunan? Odi e'n greadur neu nag yw e? Dw i ddim yn gwybod. Dw i ddim yn wyddonydd, falle ei fod e, falle na bod e. Ond mae fe'n ymddwyn fel un ar hyn o bryd, ac i bwrpasau'r gystadleuaeth hon dw i wedi derbyn e am y tro i fod yn greadur, ac yn greadur digon milain ar hynny. Falle bod y llinell Trydedd llinell yn yr englyn mae bach yn wan, ond dwi'n hoffi newydd'deb yr englyn a shwt mae e wedi crynhoi'r frwydr yn erbyn y feirws i bedair llinell. Daeth o dorllwyth neb i'w fwytho, un byd o boer i'n handwyo, yn fydol er ei fwydo, brywio'r cwnaf, wna jabiau'r cno. A Cnaf 19 yw'r teitl a Gwyddonydd yw'r ffug enw. Y wobr gyntaf felly i gwyddonydd.
Shwmae. Siwdor Davies.
Gwedwch ble i chi nawr. Yy Canada, yn Alberta. Waw. Dwi'n byw yma ers, uh, ers um, uh, 20 mlynedd. Wel, wel, wel.
Wel, wel. Dwi'n mynd credu... Nabod John, ac yn nabod John, Meirig yn fyna, uh, chwarae rygbi da gen Gaerdydd, Slafadydd. Terwyn, ti'n drindod rhywun pryd a fi, dwi'n siŵr. Mae'n ddigon posib, mae'n ddigon posib. Uh, yeah. Newn ni'n gweud pryd nawr, neu byddwn ni'n dangos gormod yn hanes. Dyna beth yw'r llun stati ar wylo tu ôl i ti, yna? Na, gewir, mae llun ysgol yw yna, llun ysgol yw yna. Mae'n mynd ôl hyd yn oed yn bellach. Ie, yeah, wel, Mia, mae da fi un, ddau o rei o Drindor, beth yna. O, oh, na di.
Wel, llongyfarchiadau mawr i ti. Diolch o'r iawn. Ydy, a diolch am gystadlu mor bell o gartre. Mae rhywbeth i'n neud yn dweud. o, na ni. Neu blog i ymwneud, yn ymwneud gyda unrhyw hobi oedd yr un nesaf. Pimp o bobl wedi anfon i mewn, pob un ohonyn nhw ag eithrio un yn erthygle ar gyfer papur bro. Cystadleuaeth ddifur oedd hon, nes i fwynhau hon. Pob un wedi cael ei sgwennu rheini, prin iawn i'r gwallau iaith sydd i gweld, a mae'r iaith sy'n cael ei defnyddio yn addas iawn i'r cyfrwng. Er enghraifft, mae Pleserau Pobi, blog gan merch a phlethu, wedi ysgrifennu mewn iaith ysgafn, bron yn llafar, ac yn cyfleu yr hwyl mae'r awdur yn ei gael wrth baratoi bara ffrwythau, yn arbennig o dda. blog ar baratoi bara ffrwythau, hyfryd. Yn doi o'r cystadleuwyr yn y gystadleuaeth ma yn hannu o Aberystwyth, wel, yn ôl cynnwys i erthygle tybed. Um, mae llain llawenydd gan Bryn Glas yn egluro'i hofftere o griced, yn arbennig tîm Morgannwg, tra bod Twt Mott wedi mynd ati i ddisgrifio'r profiad o gymryd rhan yng nghystadleuaeth ffotograffiaeth Ffoto Aber, a'r cyffro a gafodd wrth gymryd rhan ac ennill un o'r categorïau ar ddiwrnod oedd yn ddigon diflas ar y dechrau. Trafod yr hyn mae ei wedi golli oherwydd y cyfnod clo mae'r Corn Du yn ei wneud, gan roi sylw arbennig i'r côr y mae'n aelod ohono fe. Mae e'n dangos yn eglur nad canu yw'r unig peth sy'n ei ddenu at y côr, ond y cymdeithasu a'r hwyl sydd i'w gael yng nghwmni eneidiau tebyg. A difyr yw darllen am anturiaethau'r côr yn trial ymarfer ar Zoom, mae rhaid dweud. Wedyn, cerddoriaeth sy'n mynd â bryd, colonnau wen hefyd. A ganddi hi, neu ie, ganddi hi fi'n cymryd, cawn hanes taith i Berlin ar gyfer perfformiad o Offeren Heddwch Karl Jenkins dan arweiniad y cyfansoddwr ei hunan, i ddathlu canrif y diwedd y Rhyfel Mawr. Yn ogystal, cawn ymweld ac ambell fan nodedig ym Merlin a blasu naws y lle. Falle bod yr erthygl bach yn rhy hir ar gyfer papur bro, ond mae'n, yn fy marn i, yw hynny wrth gwrs. A phob un o'r rhain yn erthygle a sydd a'u cryfdere. Yym, a felly o'n i'n cael un anodd i benderfynu, ond yr un dwi'n credu nath y neni i fwyaf, a falle sy'n rhoi naws, yy, y naws mwya addas ar gyfer Papur Bro, yw erthygl Bryn Glas, am ei fod e wedi ysgrifennid mewn iaith goeth, ond cwbwl ddealladwy, ac mewn dull sy'n gwbwl addas, fel o'n i'n dweud, i Bapur Bro. a gan ei fod e hefyd wedi ysgrifennu erthygl gyflawn sy'n sôn am nifer o elfennau gwahanol mewn darn weddol gryno. Felly, Bryn Glas sy'n cael y wobr. Bryn Glas. Trefor Huw Jones o ardal Llanfarian ger Aberystwyth.
Um, Trevor, neis cwrdd â chi wyneb yn wyneb. Fi wedi siarad â chi ar y ffôn cwpl o weithiau yn y gorffennol. Da iawn, llongyfarchiadau.

Yym, gan bod cymaint yma a mae cymaint i ddweud mewn, mewn stori, dwi ddim yn mynd i sôn am uh, um, rhai ond dwi jyst yn mynd i sôn am y tair ar y brig, ond dwi eisiau Dwi'n meddwl fydden nhw'n clywed efo ni adedd Tomos, Gethin, Gwawr, Ysbryd eira, gwersyllwr ac arwen, mae yna rywbeth i'w ganmol ac mae yna feirniadaeth unigol ar gyfer pob un ohonyn nhw yn ysgrifenedig gyda i. Ond uh, bydden ni yma am amser hir tasen ni'n mynd ati i, i ddatblygu'r cwbl. Felly dwi'n dod at y, y rhai sydd yn agos i'r brig, sef uh, un, doi, tair, peder ohonyn nhw. Cardi yn gynta, sy'n ysgrif yw hon, sy'n olrhain hanes milwr a gollwyd trwy salwch ar ddiwedd y Rhyfel Mawr. A mae'r hanes yn un diddorol ac mae e'n werth ei gofnodi, fel mae hanes unigol pob un a gollwyd yn y gyflafan honno, yndyw e? Mae 'na elfen bersonol gref yn y dweud a mae'r awdur yn plethu brofiad Ente i ddangos ei gysylltiad agos gyda'r milwr coll. Er, wnaethon nhw byth erioed gwrdd, wrth gwrs. Mae'r ysgrif wedi strwythuro'n dda ac yn adeiladu'n grefftus, mae'n mae'n troi mewn cylch, mae'n dechrau a gorffen mwy neu lai yn yr un man ac yn mynd ar daith yn y canol. Erthygl dda iawn gan Cardi. Oberndorf. Gobeithio bod fi'n ynganu hwnna'n iawn. Fel mae'r ffug yn, ffug enw'n ei awgrymu, ysgrif sydd yma am ymweliad â thref yn Awstria. Taith gerddorol i berfformio oedd i fod, er na chawn i fawr o wybodaeth pa weithiau neu ble oedd y cyngherddau yn cael eu cynnal na dim. Cafodd y perfformwyr eu caethiwo gan dywydd stormus, Yn y gwesty, storm oedd y thema, wrth gwrs, ac fe aethon nhw ati i ddiddanu'u hunain a darganfod bod un yn eu plith nhw yn gwybod geiriau tawel nos mewn Almaeneg. A'r stori tu ôl shwt y bydd i ddysgu'r ganol hwnnw yw canolbwynt yr hanes, a mae 'na Dwi heb wedd bo i fi'n mynd hyn, falle bydd y stori ma'n gweld gole dydd rhywbryd felly dwi ddim yn mynd i ddweud gormod, ond mae 'na gysylltiade annisgwyl yn ymestyn nôl i gyfnod y rhyfel ac yn cysylltu hynny gyda'r ymweliad ac Oberndorf. Darn digon taclus, diddorol a mae fe mewn iaith gywir. Disgrifiade o'r golygfeydd yn yn yr ardal yn yn reynus iawn, yn wych a gwed y gwir. A mae yna amrywiaeth dda yn y brawddegau sy'n cadw diddordeb y darllenydd. Dwi'n dod wedyn i'r ddoi sy ar ôl. Llanwalbi. Llanwalbi yw'r un nesaf. A heb os, hon yw stori neu ymgais mwyaf uchelgeisiol, annisgwyl a chymhleth y gystadleuaeth. Os dwi 'di deall yn iawn, mae'n seiliedig ar ddarlun gan arlunydd rhamantedd o'r enw Caspar David Friedrich o'r enw Crwydryn dros Fôr o Niwl, nôl yn 1818. A mae hanes bachgen sy' 'ma, a ddatblygodd syniadau pendant ynghyd ag elfennau storm a fuodd e'n cadw dyddiadur ers oedd e'n fachgen bach wyth oed. Ond, o ddarllen, dim stormydd go iawn oedd yn mynd â'i fryd e, ond stormydd symboledd yn ymwneud â agweddau o fywyd, a cyfnodau o fywyd falle, ac â chenedl hefyd, dwi'n teimlo. A fel rhan o un oll, mae fe'i hunan, y cymeriad yn y stori, yr un sy'n dweud y stori, yn cymryd yr enw Caspar Friedrich arno fe'i hunan, yn gofyn i bobl i'w alw fe'n Caspar Friedrich. Os dwi 'di dehongli'n gywir eto, storm, sto, y storm sydd gydag e, storm o ddarganfod pwy yn union oedd ei hunan sy'n ma. A fellwn ni olrhain cyfnodau yn ei fywyd e o fewn y storm yno, tan iddo fo ar ddiwedd y stori droi yn ôl i ddefnyddio ei enw gwreiddiol ei hunain. Mae'n stori sydd wedi chyflwyno'n dda, a mae fe'n cynnwys fel rhan o'r stori, tudalenne, llunie bach o dudalenne dyddiaduron y bachgen, a mae hwnna'n rhoi elfen weladwy ddiddorol i'r stori. Mae'r geirfa'n amrywiol yn gyfoethog a mae'n cyfoethogi'r stori ac mae yma ddisgrifiade gwirioneddol sy'n tanio'r dychymyg. Dim dwywaith amdani, mae hon yn stori drawiadol, ond nid yw'r gystrawen bob amser yn gywir. a cheir ambell wall annisgwyl mewn gwaith sydd mor safonol. Yn arbennig yn hwyrach mlaen yn y stori. Um, falle bod yna olygu wedi bod ar yr hanner cynta, ond falle bod dim amser wedi bod i olygu darnidiau diwedd. Er enghraifft, dyma'r hyn sydd yn, yn, yn, yn, yn, yn, yn torri ar yng Dyma'r hyn fe i ddysgais am elfennau'r storm. Dyma'r hyn fe'i ddysgais am Llundain Saith. A wedyn, roedd Mister Foster yn fy athro Saesneg. Dyw'r gystrawen ddim yn gywir. Dim ond plant sy'n gwisgo lan yn dillad du, yn hytrach na mewn dillad du. Oedd nifer o'r pethau o'r natur yma gyda ni yn hwyrach yn y stori, ond oedd hi'n stori grefftus iawn, iawn, iawn, a nes i fwynhau. Mae un ar ôl Catrin Jên. Mae Mary'n byw ar ei phen ei hunan yn y stori 'ma. Hen wraig sy'n derbyn gofal oddiwrthgymhorthydd sy'n dod i'w helpu bob dydd. A mae hynny'n golygu tendor tân. A'r mae'r tân 'ma yn chwarae rhan bwysig yn ym mywyd ac yn niflastod yr hen wraig. Yn yng nghanol ei bywyd un donog, pob dwyrnod yr un peth. Mae atgofion gyda'i am tân a damweinie wedi digwydd Mae pethau yn tarfu ar ei bywyd hi, yn peri diflastod mawr iddi ar hyd ei oes, a mae'r tân yn cysylltu'n agos â hwnna. Mae'n stori afeilgar a mae'n portreadu teimladau ac cyflwr meddwl yr hen wraig yn arbennig o dda. Amrywiaeth lwyddiannus yn ysgrifennu, gan gynnwys deialog naturiol iawn, a llwyddodd yr awdur i greu digwyddiadau cyffroes ac arwyddo cawl y gorffennol yn effeithiol iawn. Oedd hi'n gallu neidio nôl ymlaen o'r presennol i'r gorffennol yn syndod o dda. A mae'r stori yn gywir, wedi sgrifennu mewn iaethwedd dda ac yn gyfanwaith gorffenedig. Doedd hi ddim yn hawdd penderfynu pwy oedd yn ennill fan hyn. A gyda Cardi, Obendorf, Llanwalby a Catrin Jane yn i gyd yn agos at y brig. Maen nhw i gyd o safon uchel. Um, a beth sy'n gwamalu rhwng Llanwalby a Catrin Jane am sbel. Ond mae'n stori a feilgar, mae'r portreadau'n glir a safone ieithyddol cadarn Catrin Jane sy'n cario'r dydd. Catrin Jane. Um, Sa'n credu bod Catrin Jane yma. Um, Meleri Williams o'r Bala yw hi. A Terwyn, dwi'n meddwl yeah. to'r peth na sydd o gwmpas dy wddwg di'n bwrw'r zip sydd yn neud y sŵn. Wel, ie.
O'r gore. Uh, darn o ryddiaeth neu farddoniaeth yn ymwneud ag unrhyw le, oedd y dasg i'r Gymraeg ail iaith. Wyth o gystadleuwyr wedi dod mewn, a ges i ymhesio yn fawr iawn gan yr hyn oedd ganddyn nhw i gynnig. Roedd chwech darn o farddoniaeth a doi ddarn o ryddiaeth. Nath beri tyma bach o syndod i fi ond gret. Yn fwy na hynny, yr oedd cywydd ac englyn ymhlith y darnau barddoniaeth hefyd, a'r rheini yn gywir o ran eu cynghanedd i gyd. Roedd dau ymgais gan Rhosyn Gwyllt, un yn ddarn o ryddiaith yn sôn am natur am antur bysgota mlentyndod yr awdur a'r llall yn ddarn o farddoniaeth dan y teitl Gwyliau. Doi ymgais diddorol, cael eu cyflwyno'n glir, a mae'r ddoi gyfansoddiad yn llifo'n rhwydd. Um, Wy'n credu mai'r un ymgeisydd hefyd yw Ywennol a Bronfraith. Mae gan y ddau berson, os da gen nhw'n yr un ymgeisydd, mae dan ddau berson lawysgrifen hynod o debyg i'w gilydd. Dwy soned sy'n yma. Mae ni wedi hadeiladu'n dda, ac e, na, er nad ydyn nhw'n disgrifio unrhyw le penodol, ond yn creu naws wrth ddisgrifio y lle perffaith. A rore o'r ddwy, dwi'n credu, yw un o iddo awenol, sy'n dilyneg o soned ac yn cyfleu anobeth y cyfnod clo, ond eto'n gweld gobeth ar gyfer y dyfodol. Dyma sut mae'r soned yma'n gorffen. Dihina'r byd o'r gaeaf gyda ffydd, briallen, oen a llon, croesawu'r dydd. Yn hyfryd i gloi. Wedyn mae ysgrif Hwyaden y Môr i ardal Magwyr yn Rheinis. Gyda dim ond un neu ddau lithriad, mae fe'n ymdrin â chroesi'r ffin o Loegr i Gymru ac yn dangos balchder yr awdur, a dwi'n dyfynnu, yng Nghymru, gwlad beirdd a chantorion, gwlad iaith y nefoedd. a mae e'n tynnu blewyn o drwyn Llywodraeth Cymru yn beido defnyddio Cymraeg ar y ddoi arwydd sy'n nodi bod rheolau Covid Cymru mewn grym o'r pwynt hwn ymlaen. Jyst doi arwydd Saesneg. Strwythur gadarn ar ysgrif, mae'n adeiladu'n dda o'r dechrau i'r diwedd ac yn creu darlun cyflawn. Mae'n cywydd pedair llinell ar hugain i'r Wyddfa, a gawn gan Llanzwm, Llanzwm, sy'n disgrifio diwrnod braf ar fynydd ucha Cymru. Wel, i gychwyn, tybeth. Yna, mae'r tywydd yn troi'n wael ac mae cerddwyr na pharatodd i hunain yn iawn yn cael eu lladd ar y llethrau. Mae yn gywydd cadarn, gyda cynganeddu cadarn iawn ar y cyfan, a gydag ambell linell annisgwyl fel Tynnu'r llun neis i Facebook. Gall chi gynghanedd ddysgu chi, tynnu llun neis i Facebook a chybôl i'w ihawydd cwblhau y trip yn ei fflip-fflopiau. Um, falle bod yr, yr, yr, yr, yr arddull bach yn ysgafn i, i ddwyster, falle yr um, uh, cynnwys. Does dim dwy waith, mae, cyflawn, mae Clan Rŵm wedi cyflawni camp gyda'r cywydd hwn, ond mae gwaith hwyaden y môr hefyd yn gaboledig, ond mae'n ffordd wahanol. A dwi wedi gofyn fan hyn a fydde'r pwyllgor yn fodlon rhannu'r wobr rhwng y ddou, Llan Zoom a Hwyaden y Môr.
Wneith um, Llan Zoom uh, dangos pwy yw e, plîs?
Alan Iwi o Ddeall Lloegr, um, Ger Rhydychen. Ah, a hefyd... A hefyd, um, Pwy yw Hwy Aden y Môr? Fi hefyd. O, oh, da iawn. Oeddech chi'n hapus i rannu'ch wobr gyda chi'ch hunan? Diolch.
Llongyfarchiadau a llongyfarchiadau mawr ar safon y cynganeddi. Mae'n wych. Da iawn. O'r bore, sy'n mynd o'n i mlaen. Oedden ni'n iawn o ran amser, dwi ddim yn treulio gormod. Iawn, oce. Okay. Fi'n dod i gystadleuaeth y parodi. Um, ar unrhyw gerdd dan ti Llew Jones, mi uh, bion i'n formalu tyma bach a o'n i'n mynd i ddweud unrhyw gerdd, neu o'n i'n mynd i nodi'r gerdd, ond yn y diwedd penderfynon ni i fynd gyda unrhyw gerdd gan ti Llew Jones er mwyn, er mwyn cael amrywiaeth. a fe gethon ni amrywiaeth naw yn gystadlu, a safon drwyddi draw yn uchel. Nawr mewn parodi, mae angen bod chi'n clywed adleisiau cryf o'r gerdd wreiddiol, heb bwyso'n ormodol falle ar yr eirfa wreiddiol ei hunan. A fel arfer, ond nid bob amser, mae parodi'n ysgafn, yn ddoniol neu'n ddychanol, ond does dim rheol sydd yn mynnu hynny. Um, unwaith eto, gan bod um, naw yn gystadlu a, a, a lle ni roi, mae, mae sylwadau unigol ar bob un o'r rheini gael, ond dwi ddim yn mynd i fanylder arnyn nhw nawr. Fisi fisi yn dod â parod i adwaith y pigyn, a dim cwaith falle yn cadw i lwydd, llwyddo i gadw at y mesur yn gyfan gwbl. yr ateb wedyn yn mynd ar ôl y gerdd pam. Chymod, pam mae'r gath yn hoffi pysgod, neu fi'n pysgod, a, hwnna yw ei dwi'n credu, mae o un o'r gerddi pam. Um, mae fe'n um, ymson person sydd ar gyffuriau sydd fan hyn, felly mae'r cynnwys yn ddiddorol ac yn, yn, um, ac yn bwysig, ond mae llithriadau yn yr odl ag ychydig o weithiau, a mae yna dormesur draw a thraw hefyd. Gofid, Mae yna dri ymgeisydd fan hyn wedi dod a wneud um, dawns y dail a gwneud parodi ar dawns y dail. A mae'r tri, odyn, mae'r tri ohonyn nhw wedi mynd ar ôl Covid-19 fel testyn i cerdd. Mae ddiddorol darllen sut mae'r tri ohonyn nhw wedi mynd ati mewn ffordd wahanol. Um, Gofid oedd yr un cyntaf, Mae'r penillion cyntaf ag e'n wirioneddol dda, ond dwi'n credu bod y straen o gadw at y patrwm yn gwreiddiol wedi wedi dweud wrtho fe erbyn y diwedd, ond dyle fe fynd nôl ati a trial gorffen hwnna, oedd hi'n dda. Uh, trethiad wedyn, mae hwn wedi prethu'r cwbl a plethu tymor yr hydre hefyd gan gadw at naws y gwreiddiol uh, mewn yn bennig o dda iddo fe. Um, a hefyd oedd Tango wedi wneud yr un math o beth, dawns y dail a wedi llwyddo i gadw at y patrwm. Cwmwl tywyll wedyn, parodi ar Aberfan, gethon ni fan hyn, gan osod Covid-19 fel y drychineb ynddo fe. A roedd y Covid-19 yn destun da, dwi'n credu, i gyfateb i'r darn penodol hwn. Barod, barod i gyson dda, adleisiau clir o'r gadwreiddiol a cadw'n berffaith at y mesur. Mae'n dda iawn. Wedyn, uh, dod at y tri ola fan hyn, Sam oedd yr un nesaf, Gysylltydd. Y lleidi'r pen ffordd oedd y gerdd wreiddiol. Um, cerdd am Santa Claus yn seiliedig ar y lleidi'r pen ffordd sydd fan hyn. Mae Sam wedi cadw at y gwreiddiol yn rhyfeddol mewn gwirionedd wrth adrodd helyntion yr hen ŵr mewn gwisg coch yn mynd i drafferth Wrth ddilyn ei briod waith ar noswyl Nadolig, ar ydi llwyddiannus iawn iawn, mae'n werth darllen hwnna. Molly wedyn yn dychan a tynnu cos yn llifo trwy'r darn hwn am y canfaswr. A titw Thomas Las yw y darn. Mae'n adleisio da iawn o'r gwreiddiol a tra ar yr un pryd ystyr hollol newydd i'r dweud. Dyma un pennill i chi. Cofiwch i'r gwreiddiol, dwi'n siŵr. Nid yw ei wisg mor arw am brethin cartref bras, ond o, rwy'n hoff o wawdio Sir Rickman Smith y Plas. Mae um, darlun penodol o, o fath arbennig da o ymgeisydd, wrth gwrs. Falle bod delweddu'r ymgeisydd uh, mor hen ffasiwn a o grachedd, falle, bach yn hen ffasiwn ynddo fe hunan erbyn hyn, ond mae'n gerdd ddifyr iawn iawn. Wel, un cerdd da Jac, a dychanol yw cynnwys hon hefyd. Uh, y gerdd a barodiwyd yw yr hewlwr, yr hewlwr. Lle ddim coet mor gyfarwydd, ond uh, mae'n gerdd dda, mae'n gerdd ddifur, a mae hon wedi i, i seirnio'n dda yn seiliedig ar, ar y gwreiddiol hefyd. Yn leisio'r gwreiddiol yn hollol glir ac yn llwyddo i adrodd ei stori hunan mewn ffordd lithrig a brofocio gwrthrych y gerdd yn ddi-dri garedd. A pwy yw gwrthrych y gerdd? Wel, yr Aelod Cynulliad, druan. Mae e'n cael blas. Dyma chi ddau bennill i roi blas i chi. Mae'n dod at ei waith erbyn un y prynhawn, ac wedi cael brecwast a chino go iawn, un yn y gwesty a'r llall mewn canteen, mae'n pen dwmpian am dipyn nes dod ato'i hun. Mae'n gweithio yn bwyllog am rhyw hanner awr, yn ei swyddfa gysurus ar y trydydd llawr.

Diolch. Diolch. Ewn ni mlaen nawr te at uh, cywydd. cywydd i ofyn ffafr. A chwech o gywyddau wedi dod i law. Um, er bod ymgais Glyn yn ymdrin â phwnc pwysig iawn, sef digartrefedd, A dwi ddim yn gallu'r ystyried i gywydd e achos does dim cynghanedd ar gyfyl y, y, y darn o gwbl, felly um, allai ddim cymryd hwnna mewn. Wel, mae'n braf gweld hefyd bod Donald Trump wedi penderfynu peido segira yn ymddeoliaeth a wedi cymryd at ysgrifennu cywyddau, Donald Trump. Ond prin bod pryder llinell mewn y gywydd yn gywydd llawn, a felly rhaid i fi anwybyddu er gweithaf y braib Mae'n cynnig braidd i fi, teimlwch taw tew yw'r amlen, mae'n gweud wrtha i. Um, ond na fe, dim ond pedair llinell o dage a um, dim cweit yn ddigon yn y gystadleuaeth yma. Mae tywydd difyr iawn wedyn yn dod gan blog Blogogoch, blogogoch. Sgrifennu mewn ymosodiad ar y dechnoleg newydd, gan hawlio mai fe yw y Lud newydd. Nawr, cyfeiriad at Ned Lud, a roddodd i enw i'r Luddites, gwrthwynebwyr peiriannau newydd yn y diwydiant gwehyddu. Um, felly mae'n gweld ei hunan fel rhyw fath o Luddite yn gwrthwynebu technoleg newydd. Um, mae Ned Ludd, pan oedd e'n gwrthwynebu, nath e falu rhyw beiriant oedd e ddim yn licio yn rhac stupid airs, a mae blog ogoch yn ei annog yn y cywydd yma. Ei dorri cabl y tabled a rhoi cic i'r gêm ar ced, neidio ar y gliniadur, creu sbarc a wneud farc ar fur, meddai fe. Mae eisiau cael gwared ar yr holl systemau modern a chyfu yma. Difyr iawn iawn. rhyw fath o weddi, os da ni wedyn mewn uh, uh, gan clychau'r gog, yn y weddi mae'n gofyn mewn gair i'r un sy'n biau'r grym, gair i'r un sy'n biau'r grym, am fyd perffaith i fyw ynddo fe. Wedi'r cais gwreiddiol, mae'n mynd ati i restru'r holl bethau ar offe i weld yn y byd perffaith hwn o ddedwyddwch. Dyma mae'n rhest, mae rhestr faith, dyma fi chi. Gaf fi rhain, Dau gyfrinach cwymp y dail, camp y deilio, hyd yr ardd, hwyl mynd am dro, a ga i weld dan storm hen goed ym mwyniant grym eu henoed, a ga i o hyd siog ân y nos sy'n dod â Chrysan yn bert, cynglywydd bert iawn. Cywydd da, mae'n cloi gyda'r gydnabyddiaeth bod y byd 'ma gyda ni'n barod. a'r cais yw i ni beidio gofidio am ei barhad, ac angen heddi grymus yma, gyda llinelle'n goferi ar draws gwpledu sy'n gymorth mawr i sicrhau amrywiaeth yn y cywydd. Cywydd ysgafn wedyn sydd gyda ni uh, yn gofyn i gyfaill i fynd â'i gi am dro sydd gan pero, uh, am ei fod e wedi torri i gos. Tri pennill, cyntaf yn sôn am beth oedd wedi digwydd i berchenog y ci. Yn, gripau, yn gripil na all gropian, yn fy nhi, rwyf wrth fy nhân, rwy mewn cawl ac rwy'n diawlo, a nghi yn fy ngyrru o'ng ho. Bron a bod yn proistio ond dim cweit. Mae'r ail bennill yn canu clodydd pero i'r ci, canu clodydd pero'r ci ac yn gofyn i'w ffrind i fynd ag e am dro. Ac yna, mae'r pennill olaf a disgrifiad beth sydd ganddo i fynd gydag ef wrth i'r ci fynd am dro. Cei fwydbac pan ddoi acw, a bag i gasglu ei bw. Llon paced o fisgedi a gwisg ddeniadol i gi. cyfan yn llifo'n rhwydd ac wedi gynganeddu yn grysgus. I ddechrau, o'n i wedi meddwl mae cywydd ysgan oedd y cywydd ola, safi cymydog. A hwnnw'n gwneud hwyl am ben ambell i ymfudwr sy'n symud mewn i gefen gwlad ac yn gwneud pethau digon rhyfedd ar dir a ffermydd y bu'n gadarnleoedd. Gwrandwch ar hwn. Dop, meddwch am rhywun o tu fas yn symud mewn Cymru drosodd fferm di. Toc, fe gei ail wampio'r tŷ a bwdwar yn y beidi. Yn artist, cei droi'r cartws yn ffai o stiwdio llawn ffws, a'r sgubor yna'n oriel a thjwlc yn y ddirnwaith del. O'n i'n dechrau holi hefyd beth oedd y ffafr oedd y Cymro croesawgar hwn yn ei ofyn. A, dyma ni'n gyrraedd e'n darn olaf o'r gerdd, a dyna pryd hefyd y sylweddolais i, er mor ysgafn oedd naws y cywydd yma, roedd y neges yn un difrifol. Yn flin, ar ran fy llinach, yr wyf am, yr wyf i am ffafr fach. Wir yr, syr, a tharm fel zw, na wneud i newid ei enw, a derbyn taw Cwm Tawel yw dy di, nid Dingley Dell. Felly yr neges yw, peidiwch dod ffrin a newid enw e llefydd. Dyma ffordd anddifir o gyflwyno'i neges. Mae'r canganeddyn llithrig a'r cywydd yn llifo'n rhwydd o'r dechrau i'r diwedd. A glywch chi bod yna dri cywydd da fyna ar y diwedd. Roedd e pero, cymydog a clychu'r gog yn dyn at ei gilydd ar y brig yna. ac ar sail y cynganeddu grymus a'r amrywiaeth yn y dweud yn unig. Dyna'r unig beth sydd wedi tynnu blewyn rhwngddyn nhw. Rwy'n dyfarnu mae clychau'r gog sy'n mynd â hi. Clychau'r gog. Philippa Gibson, Garreg. Ach. Diolch yn fawr, Seren. Wel, diolch yn fawr i ti.
A diolch i'r ddoi arall hefyd, yn y doi gywydd da iawn iawn yna. Reit, dwi'n mynd at y dyfynnau. Um, dwsin o ymgeiswyr, a rheini yn... Uh, mae yna air yn fyr da fi fan hyn am bob ymgais, ond dwi ddim yn mynd i, i drin pob un uh, unwaith eto. Mae'n ma, ma, ma nifer o rhai da yma. Uh, felly mae gwaith dilys ar gychwyn, pan teg, oen colledi, cadwyn ddir, cadu, Pistyll, Starlight, Betsan a Iolo. Dwi wedi, um, dwi, dwi, dwi wedi sgrifo dros dyn nhw. Lot fawr o bethau da ynddyn nhw. Um, rhan fwyaf ohonyn nhw'n bethau eitha traddodiadol gyda'r medr a godl. Falle ambell i um, bach o orddefnydd o um, pethau megis um, gormod o ansoddeiriau yn pentyrru ar ben ei gilydd o bosib, a hefyd yr arfer bach yma o roi ansoddair o flaen yr enw. Uh, dwi'n dwi ddim yn, yn, yn, yn digwydd mor aml â hynny dyddiau yma, mae'n rhywbeth i ni'n trio osgoi. Ond dwi'n dod at y tri sy'n ar, ar y brig, Mae rhain eitha gwahanol i'w gilydd, mae gyda nhw cryfderau gwahanol, a maen nhw gyd yn llwyddiannus wrth greu cerddi cyflawn a darllenadwy iawn, a maen nhw'n dweud i neges yn effeithiol a ffres. Deio yn gyntaf, Dyluneg ar ffurf soned sy'n fan hyn, yn dangos sut mae magwraeth teulu ac agosatrwydd at fro yn gosod gwerthoedd ar berson, er iddo grwydro ymhell yn llythrennol ac yn ffigurol. Mae'n soned grefftus a thynn ac mae wedi strwythuro'n dda, a mae wedi manteisio'n llawn ar y mesur i gyflwyno'i stori. Mae'r rhythm yn gyson, dim gwastraff geiriau, a fi'n hoffi'r adeiladwaith sy'n gosod y seiliau'n gadarn yn yr wyth llinell cynta, Ac yna mae'n agor y gerdd lan yn y bedair llinell nesaf, a mae'n gorffen yn gwbl gadarn gyda chwpled clo, Ei gwerthodd hwy, rydd sylfaen gryf o hyd, cryf o hyd, gref, felly bydden ni'n dweud, sylfaen gref o hyd, i'm gwarchod ar fy nhaith ar draws y byd. Nesa wedyn, mae plentyn y mynydd. Dyma dylyneg traddodiadol o rannu mesur. Mae'n swynol iawn a'n disgrifio sut mae'r mynydd sy'n gefnlefn i holl fywyd y bardd yn angor iddo am mhob peth a ddaw ar ei draws. Mae yma adlais o pan fwyf yn hen a pharchus Cynan ar y dechrau ar gychwyn y ddoi bennill cyntaf, ond dwi'n hoffi uniongyrchedd y pennill cyntaf hwn yn fawr iawn. Pan fydd yr hen, hen lynnoedd yn grychnu dan fy ngwedd, a'r cynerfiadau'n llethu pob rhuddin gyda'u credd, fe godaf bac a throedio rhos i lunio map ar drechu'r nos. Hwnna'n hyfryd, hyfryd. Mae'r neges yn glir, pob gair yn haeddu ei le ac mae'r sain rhwydd hyfryd iddo fe. Tasem wedi llwyddo i gynnal hyn i gyd, Hyd at ddiwedd y gerdd, bydde hon yn gerdd lwyddiannus. Ond falle bod y ddoi bennill nesaf ddim cweit mor llwyddiannus a mae bach mwy o ôl straen wrth roi nhw at ei gilydd, ond mae her hynny mae hi'n agos iawn iawn at fod ar brig y gystadleuaeth. Yn ola wedyn mae Michelle Obama. Dyn ni wedi cael Trump yn gystadlu barod, mae Michelle Obama dan ni tro yma. Um, teyrnged i Michelle Obama yw'r gerdd yma, cerdd yn y wers rydd yw hi, a mae'n olran cyfraniad ac arweiniad gwraig, arweiniad gwraig y, y cyn arlywydd Obama i nifer o bethau, ond yn bennaf oll i hawliau pobl ddion America. Mae'n mynd i'r afel â thema'r angor mewn mwy nag un ffordd. Mae Michelle Obama ei hunan wedi angori yn ei gwreiddiau hi ac yn hanes y bobl dduon, a mae'r rheini'n cael ei atgyfnerthu gan elfennau megis cerddoriaeth ac yn y blaen. Wedyn, mae ymatal rhag trais a'r ymrwymiad i ymgyrchu mewn dulliau heddychlon yn dangos angor arall ym mywyd Michelle Obama. Siarad, cymodi, cydymdeimlo a rhannu negeseuon yw ei dull hi o weithio. Ac wrth gwrs, mae Michelle Obama ei hunan yn angor i'w phobl ac yn ysbrydoliaeth iddyn nhw. Mae gerdd grefftus, mae rhythme'r wers rydd yn eitha cadarn. Mae'r llinellau megis y rhai hyn yn awgrymu neges yn glir. Rhywch ar hwn. Ond yna, heb ddal dyrnau na saethu gynnau, mae siglo dwylo'n dynn, rhoi gwên ar hynny deigryn. Mae'r bardd yn defnyddio'r wers rith yn effeithiol, ond mae odle hefyd yn rhare rhan amlwg o'r gerdd, sy'n ddyfais ddiddorol mewn wers rith. Rhaid bod, bod yn ofalus i beidio defnyddio gormod, ond mae'n gerdd rymus. Roedd hon yn gystadleuaeth dda, a mae'r tair cerdd sydd ar y brig yn ymgeiswyr cryf. ond oherwydd newydd'deb, nes da i ddweud, a'r meistroleth ar y mesur fydd yma, rwy'n rhoi'r wobr gynta i Michelle Obama.
Ffion Morgan.
Llongyfarchiadau Ffion, da iawn ti. Uh, Dwi'n dod nawr i ddyfarnu'r ddwy wobr her sydd gyda chi.

Wedyn, uh, cwpan her Ben Owen am y darn rhyddiaeth gore. Nawr, sy'n cael ei pen yn fan hyn. Um, a mynd nôl at y stori fer dwi wedi wneud, ond yn hytrach na rhoi'r wobr i'r un enillodd y gystadleuaeth y stori fer. Dwi eisiau rhoi y wobr i'r un a nath sgwennu'r stori wreiddiol ddwys yna, uh, a dwi felly yn dyfarnu gwob cwpan her Ben Owen i Llan Wablu, pwy bynnag yw Llan Wablu. Uh, Ian Richards uh, o Fychan Cleth bellach,
Llongyfarchiadau mawr. Ie, yeah, mae... Uh,
gallwn ni ymddiheuro am y, uh, y gamgymeriadau yn y testyn, ond uh, siaradwr ail iaith ydy e, dwi newydd uh, uh, dysgu Cymraeg. Wel, ych chi wedi dysgu Cymraeg yn wyrthiol os yn credu, a does dim llawer o waith gwella arni, dim ond rhyw ychydig.

O, oh, fe, fe, daeth fy, fy nheulu o, o, o, o Lanwalbi yn y, yn y, yn y gorffen o rhywle. Ah, right, ie. Yeah. O'n i wedi lleoli fe, achos o'n i'n meddwl ble mae hwn, a mae lan yn gan, mae yna fore, fforest neu rhywbeth lan yna, oes? Ie, yeah, dim ond, dim ond fforest bellach. Ie, yeah, na chi.
O, oh, da iawn, diddorol. Iawn. Reit, Carol, dwi'n mynd i gymryd ti lan, e, dwi'n mynd i gymryd ti lan a mynd i ol gwydred o ddŵr o'r gored, dda'n ôl gyda okay. chi mewn eiliad.

falle dyma'r lle, uh, ife dyma'r lle falle bydde gan i ni'n dod at um, beirniadaeth y gader, coffa, y cader coffa Pat Neil, a yma fydde'r lle eleri i chi gyflwyno Roni falle? Wel, gai ofyn nawr cyn bod Terwyn yn rhoi'r feirniadaeth ar gystadleuaeth y cader Pat Neil, Ga i ofyn i Ronnie Roberts, sy'n gyfrifol am lunio'r gadair, falle i ddweud tymed o hanes um, sut ddath hi ati i greu'r gadair. Ronnie. Diolch, Helen.
Sgwyn mawr fi. Um, dyma, yeah. dyma y cadair. Galla i ddim, galla, galla i ddim dangos y, y cwbl yn iawn. Um, Ewan yw uh, um, y, y cefn a set o'r, o'r gadair, um, a pin yw um, y, y breichiau a coesau. A wyn i'n dewis um, cael cymysg o, o, o un o y y y yym y pene mwy yy wel cysegredig mae yym mae mae rai pobl yn yy yn gweud yw y yy y coeden 'ma a wedyn mae p'un wedi dod o hen balets so ch'mbod wedd y wedd y pren yn mynd i ca'l ei taflu so wen i moyn cysylltu y ddou so dyma dyma cadair. Diolch.
Diolch yn fawr, um, Ronnie. Ga i symud nôl at terwyn am y ferniadaeth? Ore.
Uh, cerdd neu gasgliad o gerddi, caeth neu rhydd ar y thema aros. Um, pimp wedi mentro i'r gystadleuaeth mae Lenny, a roedd rhywbeth i ganmol yn pob un o'r ymgeisiau. Um, Trowch chi ddeall, roedd tri mas o'r pump uh, wedi mynd ar ôl y pandemig a'r effeithiau, fel, fel byddai'n dyn ddysgwyl. Mae pedwar bardd wedi cyflwyno cerddi unigol amrywiol o ran hyd a chafwyd casgliad gan y pumed. Bu ddau ohonyn nhw gyfansoddi mewn cynghanedd ar gweddill yn y mesurau rhydd. A sylwadau bach byr am, am waith pob un, gan mae pimp ohonyn nhw sydd. Godi Hw yn gyntaf, cyfres o chwech o benillion, chwe llinell o hyd gawson ni gan Godi Hw, a'r llinelle'n odli fesul cwpled. Yr aros cyntaf yn y gerdd yw edrych mlaen at yr holl bethau nad yw'n bosib i'w wneud yn ystod y cyfnod clo, aros i weld teulu, aros am gael ymuno â chynulleidfa, aros i gymdeithasu a mwynhau ac yn y blaen. Yn gerdd, ar y cyfan y rhedeg yn esmwyth ac yn rhythmig, er bod ambell dorri ar y rhythm mewn un neu ddoi o fannau. Yn ogystal, mae rhai o'r odle falle yn amheus, ford a torf a dewr a creuwr ac ambell i ym, ymgais fel yna. Oedd yn gerdd yn ymgais dda i bortreadu'n sefyllfa ni o fewn y cyfnod hwn. Um, nyrs, digon tebyg yw cynnwys y gerdd hon to, er ei bod o ran mesur yn eitha gwahanol, llinellau byrion iawn iawn mewn un ar ddeg o benillion pedwar llinell. Eto'n mynd ar ôl effaith y pandemig ar ein bywydau bob dydd. Mae un neu ddau o'r penillion yn ddigon gyfeilgar, yn arbennig yr un agoriadol, i ryw pob aros, medd y ddihareb, ond derbyn wnaf y cyfrifoldeb. ar y cyfan, tueddu i restru pethau mae nyrs yn wneud gan ddisgrifio cyfres o bethau yn unig, disgrifio yn unig. Ac o ran mesur, does dim cweit digon o gysondeb yn y patrwm yr odl. Mae'n ymgeisio i gadw at y patrwm, ond ddim cweit yn llwyddo i wneud hynny. Um, mae'n rhoi darlun llawn o'r hyn sy'n brofiad i bob un ohono ni, uh, does dim dwywaith am hynny. Hafod wedyn, i ni'n symud i dir uwch nawr yng nghwmni Hafod, a luniodd gerdd yn y werth rydd, a hwnnw wedi rhannu yn ddau ganiad. Hanes gŵr sy'n yma, sydd wedi ei ynysu naill ai mewn ysbyty neu gartre, a'i wraig yn dod i ymweld y gef, ond yn gorfod aros tu allan i'r ffenest. Yn brofiad diflas ac anodd. Y gân Ef yw'r caniad cyntaf, lle mae e'n sôn am ei deimladau wrth ei gweld hi tu ôl i wydr diadlam, ac yn ceisio ymateb yn serchog i'w hymdrechion hi i ymddangos yn hapus. Yn yr ail ran, mae e'n rhoi darlun o'i hochr hi o'r ffenest a'i theimladau hithe wrth i adael yno ar ddiwedd yr ymweliad. Er ei bod hi'n falch o bod yno, mae'n gwisgo mwgwd llawenydd er mwyn codi ei galon e. Fi a'r drwyddi draw sy'n llwyddo'n dda iawn. Cyfleu teimladau'r ddoe ac yn rhoi blas o'r tristwch. A mae yna gyffyrddiadau gwych yn y wers rydd, a gwydr creulon yn difa pob cyfathrach. Rhyfedd sut mae darn o wydr tene, her mor frai, yn medru gwahanu dau fyd mor ddidrugaredd o effeithiol. Hyfryd. Cerdd llwyddiannus, ac um, cynnil iawn a dweud y gwir. Uh, sal, sail wedyn, cywydd crestus, eitha swmpus gawson ni da sail, ac yn hwn mae'r bardd yn edrych ar dair cenhedlaeth o fewn teulu. O tad cu, daw rhyw mab hithe, gan ddarlunio un o ddamcaniaethau ei thad hithe, y tad cu, bod pethau pwysig yn aros yr un fath, er bod amser yn newid pethau. Mae'n darlunio hyn gyda awgrym tad cu ar ôl i fwthyn y bu'r teulu fyw ynddo droi yn fyrddin. Onid sail yw'r adfeilion? Ar eu sail, cwyd yr oes hon, a'r cwymp sy'n rhyddhau'r campwaith drwy'r hollt. Er bod gan y ferch amheuon am hyn yn wreiddiol, erbyn hyn mae'n awyddus i drosglwyddo neges ei thad ymlaen. Aeth y tad, a daeth to iau, ac erys rhodd y geiriau. Mae'n dylyneg o gywydd, ac wedi chyflwyno mewn cynghanedd gref ar y cyfan, er bod un neu ddwy linell brin falle'n dwyn ôl straen, ond dyna ni, oedd e'n dda dros ben. Dwi'n dod wedyn at derfel, a casgliad o gerddi cynganeddol. Englynion, cadwyni o englynion cywydd, un gerdd gynganeddol uh, wahanol, rhyw fath o gywydd ond bod y llinellau i gyd yn ddecsill o hyd. Cryn amrywiaeth o ran testunau'r cerddi, aros adre'n gwylio Netflix yn lle cwbl ai tasgau, Teyrngarwch ein wreigan yn mynychu cwrdd gweddi, gofyn a yw'r iaith yn aros mewn mannau penodol yng Nghymru, cofio brwydr Llwchwr, mae'r amrywiaeth aros yw'r thema i gyd. Mae'r amrywiaeth yn un o gryfderau'r casgliad, sy'n amheuaeth, ac hefyd yn cyfrannu at ei wendidau fe. er bod y mwyafrif o'r gerddi yn amlwg yn destunol iawn, Ambell un hwyrach, falle bod y cysylltiad bach yn rhy dene, er enghraifft, y gerdd agoriadol Pen Set, y gadwyn yng Nghlanion Disgwyl a'r cywydd byr Erfyn. Ond mater o'm farn i yw hwnna yn hollti blew, dwi'n credu. Mae'r canu ar ei ore yn gryf iawn, gyda'r gynghanedd yn amlwg yn nwylo meistr, a'r, ac mae'r iaith yn lân rhwyddi. Cryn gamp ar y cyfansoddi. Nid ar chwarae bach, mae creu cadwyn o englynion. Mae yma ddwy gyflawn, dwy gadwyn gyflawn, ac un arall sy'n ymylu ar fod yn gadwyn. Ac mae rhai o'r englynion unigol yn gamp weithiau yn ddyn nhw'i hunain, ac yn uchafbwynt yn y casgliad. Dyma un i chi fan hyn, Rhain galed yr M4. yn wyrthiol rhwng sbwriel gwrthun a mwg mewn man diamddiffyn, yn iach a hardd ymysg chwyn, mae haul y blodau melyn. A wedyn dyma un arall i chi, uh, uh, i gyllell boced tytci. Perin finiog, er na fi hogi, llafn ei... sori, peri finiog er na fi hogi llafn ei gyllell hen eleni. Ei hiraeth ddeil i dorri drwy niwl y cof. Yn o fi. Drwy dau englyn gwych yn fyna. Tresiwr a bardd wrth i waith yn fan hyn. Nes i'n pendroni, sail neu derfel oedd yn mynd i fynd â hi. Gan ddau cryfderau amlwg. Mae doi fardd yn amlwg wrth i gwaith yma. Ar y cyfan, fodd bynnag, teimlaf bod y cynganeddu cryf a'r defnydd amrywiol o iaith goeth yng nghasgliad Derfel yn rhagori. Felly, cyflwyner cader Pat Neal i Derfel.
Derfel, a wnewch chi ymddangos Pwy i chi? Gweud pwy i chi?
Diolch yn fawr, Huw Dylan Owen ydw i, um, byw lawr yn Nhreforys, ac uh, diolch yn fawr am, yr, uh, am y broliant, gwerthfawrogi. O'n gyfarchiadau, Huw. Oedd, mae Huw uh, wedi... Oeddech chi wedi ennill um, eleri o chi'n gweithau bod e 'di ennill yn y Steddfod um, Gwyl Fawr Aberteifi o'r blaen. Beth yw'ch hanes chi, Hugh?
Do, nes i ennill yn, yn, yn yr Wyl Fawr. Dwi'n dwi yn cofio'n union pryd, rhyw uh, dair bedair blynedd yn ôl, felly do, diolch yn fawr. Ac yn bwysig, a, a, a bwysicach na hynny, mae wedi ennill yn Steddfod Llandidoch hefyd.
Wel, llongyfarchiad te i bawb sydd wedi bod yn fuddugol a hefyd diolch yn fawr iawn i bawb sydd wedi cymryd rhan. Um, diolch i Terwyn am ei waith caled yn mynd trwy'r cyfansoddiadau i gyd. Uh, diolch i Carol am ei holl waith yn trefnu popeth. Diolch i Roni am wneud y gader unwaith eto i ni. A diolch i Philip a, a Nick am y gwaith technegol. Felly, sda fi ddim byd ond gweud diolch yn fawr i chi gyd unwaith eto a hwyl fawr cadwch yn saff. Hwyl.